Ki bul gün dogsan dokuz lanjy ýubileý barabar bolýar. Afganystan türkmenleri dokuz ýaşyndaky Abdurouf üçin Balh hakimiýetçiliginiň öňünde tassyn haýmasyny urup dowam berýärler we emma ta şul güneçe Afganystan döwletinden hiç bir netije ýok we başga bir tarapdan türkmen milleti Afganystanyň marşalyndan narazyklarny bildirýärler.
Biz biraderler şul dostumdan bijaý bir köp-köp gepler umydygallygymyz känti. Bul kaýsy bir Ekberbaý diýip öz komlaryndan munuň ýakasyndan aldy. Biz munuň hyzmatyna käwüle baryp bäş ýüz lepez jemläp bardyk. Mana katyl etseň sen bizleri katyl et dostum katyl ederiňe goýjak däl diýdik. Muny katyl ederli goýmadyk. Ýenedem munuň üstüne ýene biri munuň üstüne bir bir ýok gepleri tapyp aýtdy. Munuň üstüne hem bizler bir müň neper jemläp barypdyk. Katyl etseň muny bizleri katyl et, bizler muny katyl ederle bizleri goýmadyk, katyl etseň bizleri et diýdik. Ýok gepler munuň üstüne tapyldy. Ýene bir pir munuň üstüne ýene bir gepler geldi, Nyzamy Kaýsaryny teýýarada muny alyp gitdiler, biz ýigrimi bir günläp Julaý aýratanda howanyň üstesinde bir agyzy Nyzamy Kaýsary diýsek, ýüz agyzy dostum diýip haýkyryp ýatdyk. Biz bu günki güni biziň üstümize şul Abdyreýup jan babatyndan bir husumat üstümize düşdi. Biz bula muny ketde rähberimiz tanydyk. Biz Abdyrewiň ýanyna şundan başga adam bizi tapyp bermez diýdik. Munuň atasynyň Newibaýy şunuň ýanyna bar diýdik, munuň derwezesinden barsa muny hiç bir käbilam almandyr. Biziň bahanamyz biziň gürrüňimizden mana biz bir gün ketde bolduk, türkde bar gepledi, türküň türki tanypdy diýip buna begenip biz barsak, Ýanyna ol dosty muny hiç täwilem almandyr. Hiç bir täwil almandyr. Biz mundan dosty bilen gaty-gaty umytlarymyz känti, ýene-de, ýene-de, ýene-de bir rakam geplerden hila umytlarymyzam gaty köpdi. Muny ketde, ketde-ketde hyzmatlarymyzy eder diýipdik, lekin ol muny täwilem almandyr. Bildik ki, bu gün her kim öz gününi görämada ekeni. Bizi türkmen çotlady. Özüni özbek çotlady. Bolmasa baýat biziň hyzmatymyza bularam etsedi. Hiç hemme ýere biz kellämizi sokduk, hiç ýerden bize bolmady. Sen bar dostum ýanyna bar sen biziň hyzmatymyzy edajak adam diýsek heniz derwezesinem salmandyr. Biziň gaty biz dostum üçin Biz müň neper, biz bäş ýüz neper dostumyz üçin şehit beren, kança ýyllap biz takta segde ýatdyk, biziň munuň kumandanyduk, hemme hyzmatlaryny etdik, lekin bir Abdyrewüp jan üçin bizler muna el uzat goýbersek biziň hyzmatymyzy köp etmändir bul. Biziň lekin köp mundan-da bi gaty bir namyt bolduk-da. Gaty bir namyt boldyk. Bizler bir on ýanak bir basawat adamam däl. Eşrep Gani birden biziň gyşlagymyza gelip kandit etdi. Bul bize Sen raýy bize ber diýdi. Biz munuň Jella Saýyp dostumyň idaýaty bilen, munuň gepi bilen bul özümiziňki diýip, biz gyşlagymyzdan hemme raýymyzy Muny ýygyp muňa berdik. Bu günki günde mana Reýisat Jemhurymyzam bize raýymyzy aldy, hyzmatyny bize etdirdi. Bu gün bu geplerimizi bize täwilem alman otyr. Bize täwilem alan ýok. Bu gün biz türkmen gördümi, oganyň hemaýatyna diýip otyr, bolmasa biz bu oglanymyz haýla dakyk mälim, jaýy mälim, äkiden adam mälim.

Balagyň Biz pikir etdik ki, Jeneral Saýyp dostumyň ýanyna biz baraly diýsek, şunuň ýanynda bäri-bäri muhalyplar bar ýaly-ak, şuny bizi görere-ha goýman goýberipdirler şuny. Baýat biziň derdimizi Jeneral Saýyp dosty bilen başga-ha biziň derdimizi sorajak adam ýok.

Jowzajanow, welaýatda Balh Mazar Şerif, welaýatda Baglan, welaýatda Kunduz, hemme jaýdan kowumlar gelenti, her ulusballyklardan, her karýalardan kowumlar gelip gatnaşantylar. Mana bu gün bir umumy bir jalsa aldylar. Otuz alty neper ulusballyklardan namaýanda Kemusun taýyn etmeli boldylar. Inşallah bu tazawuratymyza dowam bermeli bolduk. Bul haýmy Tasun jaýynda porwajaý durmaly boldy. Indi mundan boýlak hukuky başar diýip, ýuwnama diýip ulagyň alnyndan hem inşallah kemusunna taýyn bolup bolandan soň ulagyň alnyndan hem haýmy urarys diýip şony paýsal etdiler. Mana Kabul gidip bir tiz at ýaşulylar, jawanlar, ulamalary olar Kabul gidip

Beres diýip şony wada beripdirler. Haly olaňam wadasyndan alyp pyrra bolan ýok, hiç bir zady pyrra bolan ýok. Inşallah olardan umydwarlygymyz bar. Galyberdi bizleriň marşal dostum, marşal dostum bizleň öz türk tabarymyz, öz rahbarymyz diýip şony pikir etýärdik bizler. Bu gün bizleriň bir rahbar bizleriň derdimize degmän oty. Aýa munuň delili näme, näme müşkül bar? Ýa şunuň gapdalynda durýan adamlar Türkmeniň Özbek bilen bir kowum bolup bir müşt bolmana şol adamlar razy däl. Şu ýanyndaky adamlar, biz hususan Hajy Jelil diýer, öz türkmen kowumlarymyzdan Janwald marşal dostum Babanyň öz ýanynda bolýar, biz şonuň bilen bar bar gepleşdik şul barada, biz aýtdyk, şu kowumlary we Hajy Nebini şöýle baran namaýandalary siz marşal baba bilen duşuryň diýip biz takaza özümizem etdik şuna. Kança bar? Bul aýtýar mana Marşal baba ödüp ýeti Marşal baba bödüp ýeti Marşal baba şul baran aýatlary name delilden şulary görmapdir elbetde hatman bir müşkül bar bu ýerde eger müşkül bolmasa muny baýat görsetiler bu ýerde bir milletiň adyna adyndan baran ýa bir tor sanak adam bolup baranda bir millet takmynan bir tor bäş million türkmeniň adyndan baran namaýandalarymyzy

Hemme umytymyzam bizler köpüräk umytymyz bizler marşal dostumdandy. Bu gün bizler umytwarlygymyz halas bolup barýa. Bizler marşal dostum marşal etjek bolup bizler türkmenler ämmä özbekler hatary bizler şehit berdik, zahma berdik, mal-mul berdik. Şunyň ýetim, sagyr, biwe nemelemmiz ýaman köp. Çür bolduk bizler hem derbe der bolduk awara bolduk hemme zat bolduk marşal dostum üçin. Aýa bir tokuz ýaşar çaga bir pikir etsin ki biz öz owlaty pikir etsin owal wada berdi bizlere biz diýdi fakat diýdi biz sizleň gapdalyňyzda ba Abduraupjanyň bizem bir bir nemesi diýdi bir dogany diýdi. Milyonlarça türkler miniň yzynda ba türktabarlar miniň yzynda ba diýdi. Bizlere katy wada berdi, soň Hajy Nebi Kant bar bar muňa telefonam etdi, telefonda ham almady, jogabam mukammal kata boldy. Ondan soň mana Kabul bardy bular Baba Işan diýe bunuň Marşal Dostum Babanyň oz namaýende sybaty welaýaty Balh boýuça olar ham muňa name boldy waýysta boldy hulasa bilahyra şu bir Baba Işany bul görüpdir-ow oňa aýdypdyr ha biz köremiz diýipdir şu köremiz bar henizem mundan derek ýok. Aýa bir tört-bäş million kowmasa, tört-bäş million kowmasa, muny ham adyndan bitorsa namaýandamyz barsa, munyň Abdyrewjaň atasy, enesi barsa, muny ham bir görmese, bizler-ä gaty ýüregimiz agry, şunam şun ýaşulylar mana şu ketde meýlisde takmynan bir bir müň neper şerde barty, haýmy täsinimizde şu gün jalsamyzda barty, şunça merdim mundan narahat bolup gitdi, müň lek bolýa, lek million bolýa. Millionki boldy bildiginiki soň pasyla tapýar kowmyndan azurda bolýar pasyla tapýar baýat muny marşal dostum babanyň özi bir dert etse türkmen milletem köp munyň üçin azaplar gören ýene azap görendigi üçin bu gün muny ýanyna baýat alsaty muny gujagyna alsaty bul abduröwüpjan bu masum togkuz ýaşyndaki çagamyz muny zalym yhtytapçylar Ykdydap edip otyr. Aýa şul Masum Masum çaga üçin bir aýat koşt etse Marşal dostum. Bizden haýyşymyz kowum bolup kowum türkmen bolup bizden takazamyz şul Marşal dostumdan tizterin pursat munuň atasyny Abdurepjanyň atasyny Nebibaýy hem görse kowum türkmene hem eger eýelik etse eýelik etjekkä diýse sizler nire gidiň diýse başga derweze bizler taparys hem bizler eýedem taparys. Eger bizler eger mün ýanak meýdanda hem galmarys ondan a hem bigam bolsun. Bolýa sag boluň Allah razy bolsun her biriňizde komlar uzakdan ýakyndan gelip gatnaşyp otysyňyz hemdertliňiz. We galyberse türkmen milletiniň ýaş uly we ýaş kiçileri Abdurow ýolunda janyny gurban etjekdigini we ta Abdurow tapylýança bul ta sun haýmasyny ýygmajakdygyny aýtýarlar. Bile men şul ýüz gün bolýar, bile men şu ýerde ýatyrys. Döwlet halymyzdan habar alan ýok. Bir gelip bir sorap bir munuň gelen ýok. Bile men şu adyrow üçin ýatyrys. Biller aýratyn pyýada-da gitdik. Hine men hine gitmäne teýýar. Bul aýratyn daň näme? Bile hine käbir gitmek bolsam gitjek. Ölmäne teýýar. Köpelimiz bilimize biçilen. Bile ajaldan gorkymyz ýok. Gelsin güdöşden atsyn. Ýa adyrow jany tap bersin, ýa bilen köpelimiz bir-biri çirip jenazamyz okulmaly bolsun. Meniň özüm Abdyreşit diýýär. Ulus-Waly çaýdan mana şu haýmada bizler otyrys. Togsan sekiz gün bolan biziň gelenimiz, biz öýüň garasyny görenimiz ýok hälä. Taňynyň alyna-da zygdyk, motorynyň alyna-da zygdyk. Mana men zyganym özüm, malym, janym şul ýola men sadaka.